yɛ saa River Ankɔbra bridge a yɛayɛ ato so, saa bridge no a n'ano yɛwura Miraku Duka ɛkɔ gyinaa so no a wɔde n'akyi hwɛ apo mu ka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ nsuo no galamseyfoɔ nni hɔ nti ani ate ɛberɛ a na ɛyɛ po nsuo ɛna na ɛrebɔ fa asase mu no saa bridge no asɛm na nɛ me ne wo bɛka yi. Na ɛnwanwa sɛ amanyɔfoɔ no, nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ ɛyɛ a na wɔn ani afira o, wontumi nhunu. Bere Gino kɔkɔ gyinaa so no, na ɔwɔ ayamhyehye a anka ne saa press conference a wɔse wɔn ɔdane no ka sɛ, Me manfoɔ bridge a wɔn nam so nie. Bridge no yɛyɛɛ yɛ ne ɛse ɛbɛdi mfinhyia aduonum. Aka six years na yɛaduru mfinhyia aduonum no, na yɛansiesie no da. Deɛ ɔyɛ ɛberɛ gyina nyansa ne ne nimdeɛ mu no, ɛberɛ kɔ anim no yɛbɛyɛ nsiesie, kra, eh, cracks ba mu a yɛbɛkɔ akɔsiesie, na yɛtumi yɛ ne saa no a, anka anyɛ hwee no ɛwɔ sɛ ɛtwa mfeɛ aduonum. Yɛanyɛ bi da. Yɛanyɛ nsiesie da ama bridge no Prior to twenty twenty elections ɛna yɛhuu sɛ sɛdeɛ ayɛ no ɛwɔ sɛ yɛsiesie no yie, ɛnte saa a bridge no bɛtumi akɔso havoc, ɛbɛtumi abu agu mu, ɛbɛtumi acave in ama akum nnipa, ɛbɛtumi acave in akate kwan no a ɛfiri Takoradi kɔ Alubo, na kyerɛ sɛ ɛyɛ international road, Ghana yɛka N one a ɛno yɛ national international road. N1 no kɔ kɔpue wɔ Elubo, enti na wɔrehwɛ sɛ anhwɛ yie a ɛbɛtumi akɛvi in. Enti ɛwɔ sɛ bridges mmiɛnsa bi a ɛwɔ Ghana a ɛho akyekyema, ɛho aba nkam na ɛwɔ sɛ yɛsiesie no, yɛkɔ kɔpɛ bosea na yɛde ba bɛyɛ saa bridge no. Na Ankwabra River, Ankwabra Bridge no, na ɛka ho a, ɛnyɛ wɔn na na wɔreyɛ o. Ɛyɛ bridge a yɛayi ato hɔ tetetete a wɔsi adi mfinhyia mfe aduonu mu kɔ no na nka ɛho bɛba nkame ama yɛaka sɛ yɛasiesie. Na mmom yɛyɛ bridge yi deɛ yɛtoo hɔnom no, yɛnsiesiee no da. Yɛmfaa yɛn nsa nkaa no da. Enti bridge no ahoɔden a ɛwɔ sɛ nka ɔde nyini no, afei ɛrekɔ 15 years no, ɛregye gum. Biribi a ɛwɔ wiase biara wɔ ne expiry date. Bridge no a yɛyɛ too hɔnom no, yɛyɛ too hɔ de date too ho. Sɛ wohwɛ ɛyɛ tetetete General Champon ne five year development plan a wɔyɛeɛ gyaa mu de ma Dɔkta Hillel Imam wɔ nineteen seventy nine kɔsi nineteen eighty one a, ɛno na na ɛwom. Tete no na yɛde ferry, yɛde kodoɔ na na ɛtwa. So obi bɛkɔ Alubo, obi bɛkɔ saa awiasoɔ baabiara a, na ɔde kodoɔ na ɛbɛtwa. Saa years no nineteen seventy nine ɛna yɛnya mpaninfoɔ bi a wɔn dwene dwene daakye nkyirima ho ɛhuu sɛ fɛri ne mmoa ɛtaa dane butu ɛnti yɛnyɛ biribi a ɛno na ɛbɛboa ama obiara bɛtumi adi nakɔneaba ɔba bɛtena hɔ mma ɔntwɛn sɛ fɛri bɛba anaasɛ fɛri no koraa fo wɔ wɔ mu na wɔdwen ho sɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ bridge, nsusamsoɔ. Enti no, 190 kilomita ɛɛ Ankɔbra River no na wɔyɛɛ saa bridge yi de too so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a N1 Accra Abidjan International Highway no yɛbɛtumi afa so wɔ abere a yɛmmerɛ. Na wo deɛ waa hwɛ, ɛfiri nineteen seventy nine, eighty one a wɔn bɔɔ pɔ yɛɛ saa bridge no ba bɛsi nnɛ a mekasa yi, nsiesie papa biara nkɔ so, cars akɛseɛ a ɛfa anwea, timber ahodoɔ a yɛtwa, nneɛma a yɛde firi Ghana yɛde kɔ Cote d'Ivoire, nneɛma a yɛde firi Cote d'Ivoire yɛreba, ɛmu cement, ɛmu anwea, ne nyinaa fa saa bridge no so, ɛnti bridge no yɛ bridge a nka wɔ sɛ berɛ ano berɛ ano no, Yɛma yɛn ani kɔ ho ne yɛsiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛnya ahoɔden but yɛrefa so no na ɛhia yɛn. Yɛretwa mu no na ɛhia yɛn. Yɛrekɔ akɔgyina so atwa video akyerɛ wiase amansan sɛ po no ani no a ɛda hɔnom no, ɛyɛ galamsey a yɛafight ama nsuo ani ate no, ɛno na ɛhia yɛn. Ɛna yɛagya yi ara ama no aba abɛsi nnɛ. Ankwabra Bridge no, ɛyɛ Nzema East ne Ellembelle District no wɔn ahyeɛ no no. yɛ a wofiri so a na ɛno yɛ trade corridor for Ghana and Cote d'Ivoire. Enti ɛyɛ bridge a ɛho hia kɛse pa ara sɛ yɛhwɛ adwadi a ɛkɔ so wɔ hɔnom. Onua bra Facebook Angel 102.9 FM na bɛhwɛ. Na awerɛhosɛm ne sɛ bridge no so area hɔ nyinaa nso yɛ galamsey area so nti sika wɔ area hɔ ɛna yɛagyae bridge no na ɛretutu nti hwɛ. bridge no a ɛwɔ sɛ nka yɛsiesie bra no bra no yɛgya ma ɛsɛ ma so nyinaa na ɛretutu no a, yɛde man power na gyina so sesa anwea de tuatua ntokuro sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnto ɛntotɔm because sɛ wogyae no a ɛbɛdidi sɛ yɛawura fam. Yɛn nhwehwɛmu a yɛyɛ a yɛkyerɛ sɛ Sɛ wosi fam na akɔ kɔhwɛ bridge no nnadeɛ no a yɛde yɛeɛ no a, akorɔdu. Ebi wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ anka penti ne adeɛ a yɛde faa ho no, ɛbɔ ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛntumi nwe naakyene. Penti a ɛwɔ ho no nyinaa wewe. Penti a ɛwɔ ho no nyinaa pepa ama ɛwe naakyene, ama wohu pillars no bi sɛ pillar no amee ama afei ɛrepaapae. wohunu cracks, ɛyɛ very visible, wohu sɛ adeɛ no mu apaapae a yɛbɛtumi akɛvi in, ɛsiane sɛ sɛ wohwɛ cars akɛse a ɛnam bridge yi so a, me mafa so da, mafa so from Takoradi to Alubo to Asankragua, from Asankragua to Enchi, enti menim saa area Akɔbra bridge yi magyina so atwitwa pictures pɛn. Yɛgyae ama wohwɛ corrosion a ɛwɔ ho, hwɛ bridge no na wohwɛ no, ɛnyɛ ɛne ɛbɔ yɛ srɛ mu aka, Awe na akyene ɛrebu agu mu but ɛmfa obiara ho. Sɛ ɛfa obi ho a, anka this document ɛda m'anim kyerɛ sɛ 2020 ɛna Ghana kaa bridges akɛseɛ bi a ɛwɔ Ghana ha bɔɔ mu ɛyɛɛ sɛ yɛhia sika a yɛde bɛyɛ nsiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a after five years yɛba abɛduru saa berɛ yi na kyerɛ sɛ 2020 no na ne sɛeɛ no nnuru sɛi. na amma ne ho mene so atwa mfoni akyerɛ Ghana sɛ mo bere gye no a Dɔkta Hilary eh, Limam ne IK Acheampong dwee mo ho yɛ too hɔ maa mo no. Yɛse government is successive. IK Acheampong de hyɛɛ ne five year development plan mu no, Dɔkta Hilary Limam baeɛ no wama mmegyaa nto hɔ, wɔtoaa so yɛɛyɛ ma nnɛ me no mmienu yɛfa so, wobaeɛ deɛ na wayɛ. wɔyɛ too hɔnom no na wɔka kyerɛ sɛ ɛbɛdi 50 years na ansa na 50 years no bɛdu no yɛ a yɛnyɛ nsiesie nsiesie kɛkɛ yɛntumi nyɛ common common rehabilitation yɛntumi nyɛ ama bridge no na ahu sɛ hwɛ hwɛ pillars no na akyeakyea no bridge kakraka no a yɛde anwea yɛde timba ɛnam so no hwɛ pillars esisi wɔn na akyeakyea no sɛ meboa abira facebook na ɛbɛhwɛ Ɛno na akyeakyea no a ɛsisi nsuo no mu no. Enti wohu sɛ ɛwɔ bridge no a ɛwɔ hɔnom a, hwɛ aseɛ. Wo yam nhye wo. Sɛ wohwɛ sɛdeɛ adeɛ wei akyeakyea wɔ hɔ yi, hwɛ aseɛ nyinaa na atutututu no, na sɛ wo yam anhye wo a, na nsono nni wo yam. Sɛ wo yam anhye wo a, na awɔsee ngu wo. Wonyɛ nnipa a awɔsee gu wo. Na ɔkra a ɔte wo mu no, wawu. Enti bridge no, hwɛ, hwɛ emu na apaapae saa no o. Hwɛ, hwɛ cracks. Yɛka crack a, mese yɛka visible crack a wode wo nsa, wode wo nan koraa hyɛ mu a ɛyɛ yie. Ankɔbra, River Ankɔbra, ne bridge kakraka no a wohunu a ɛfa so kɔ Alubo no, deɛ ayɛ ni. Barristers no mpo deɛ, Nyame no koraa na aka, ɛhɔ deɛ sɛ sɛ scrap dealers no nnɔɔso wɔ hɔ, kɔ wɔn asesa kɔ. But you know what? 65 eh, million do, eh, euros ɛne yɛakɔ akɔgye a ɛyɛ sika Sixty five million euros o ɛna yɛkɔgyee no in twenty twenty bosea a this is the document sɛ mobɛtumi de document no ato so ama me a sixty five million euros ɛna yɛakɔgye a ɛyɛ bosea a in twenty twenty ɛna yɛsɛ yɛde ba abɛsiesie bridge wei anka by this time ho a ɛwɔ sɛ w'adwene koraa kama wo sɛ bridge foforɔ sɛ yɛde sika sixty five million euros ɛna yɛde ba abɛsiesie and these are the bridges a na nka yɛde ba abɛyɛ ho adwuma sweet river ɛwɔ eture river ankɔbrɛ yɛ a yɛka ho asɛm yɛ ɛwɔ ankɔbrɛ ɛna afei black volta river ɛwɔ dikpe na abusua Bridge wei mpo deɛ sɛ ɛnyɛɛ biribiara a, ɛno nie, Parliament approve sixty five million euros for construction and rehabilitation of three bridges five years ago, ɛyɛ Ankwabra, Ituri ɛna afei Dikpe. N'ano yi ara, June yi ara, na ɛɛ, producer, July yi ara, Just this July, Dikpe Bridge no a ɛka saa sixty five million euros no ho a ɛwɔ sɛ nka yɛde kɔ kɔ siesie yɛde yɛ no yie no, yɛanyɛ ara bɛsi nnɛ ama nkwadaa, sukuufoɔ nkwadaa ten te ferry mu ama ferry no akɔ akɔbutu ama ɛmu seven awu. Nkwadaa ten ɛna na wɔte ferry mu. Ɛyɛ July yi ara o. Tio August one month mu nie, nkwadaa no akɔ akɔka agu mu, nnipa ten na na wɔte ferry no mu, ɛho nkɔmmɔ nie, Seven high school students die, three survive after canoe tips over on Black Volta River, the same Dikpe bridge yi a ɛnam so maa yɛkɔ kɔgyee bosea sixty five million euros. Abayi fa ka bɔ wɔ yi. Mommra na mommɛkyerɛkyerɛ deɛ mode sika no yɛeɛ sane sɛ woka ho bi na mo nyinaa modi akyire kɔɔ parliament kɔkɔ defɛndeeɛ ma sika no yɛkɔkɔ gyee bosea na saa bosea no na yɛde ba bɛyɛ three bridges wɔ ɛho adwuma ɛmu baako koraa ni hɔ a ɛyɛyɛ where is Ghana's 65 million euros sika no wɔ he Honourable Doctor Mark Asibey Yeboah, Chairman, Finance Committee, wo na wo nsa hyɛ document no ase. Wohwɛ conclusion part no a, Doctor Mark Asibey Yeboah, wo na wo nsa hyɛ document no ase. Saa sika no a wo nsa ahyɛ aseɛ no, sika no ɛwɔ he? Because bridges no yɛmfa yɛn nsa nkan, yɛnyɛɛyɛ. Yɛma mako mako seven na ɛkɔ akɔwu ɛwɔ ɛyɛ fɛn sɛ Dikpe Bridge no mu. Sika no ɛwɔ he? Monhwɛ ka bɔ ma me, monhwɛ Dɔkta Makasi bɛyɛ boa ma me, yɛ sika no wɔ he? Former Finance Minister Ofori Atta sika no ɛwɔ he? Yɛnkasa Ghana aban sika ɛna monye gye mfa mma yɛn, wei yɛ bosea yɛ kɔkɔ gye yɛ ɛyɛ approved, ɛno nie ɛyɛ approved loan. A saa berɛ yi ɛtua me ɛma ne ɛma na nanka so aba abɛtua bi sika no wɔ hen ɛna bridges no from 2020 bɛsi nna a yɛkasa yi this is the condition of the bridge ama just last month nkwadaa mako mako seven akɔ akɔwu wei yɛ deɛ ɛbaa news mu wɔn ne ɛwu a yɛntee yɛnka ho Nkwadaa awu yɛ a yɛnteeɛ no, ɛno nka ho. Mpanimfoɔ awu a yɛnteeɛ, ɛnka ho. Wɔn a wɔsɛ nka wɔkɔyɛ wɔn biribi papa bi, nanso so bridge wei nti wɔantumi ankɔ Ogyikpe hɔ no, wɔnka ho. Yɛrebɛtena ase ama River Nkɔbra bridge baako pɛ a ɛda so no, ɛno nso abɛ cave in. Yɛnkaa sɛ aban mpɛ sika nkɔyɛ o, yɛagye ho bosea five years ago.

Respectfully submitted Wei yɛ Honourable Doctor Mark Asibe Yeboah Chairman Finance Committee, Miss Evelyn Brifo Boateng Clerk Finance Committee, Since August twenty twenty Ɛnɛ date yɛ sɛn? We are in August Meboa Ɛyɛ twenty twenty document a na yɛde akɔ akɔ sign contract na yɛagye sika sixty five million euros a yɛse yɛde ba bɛyɛ saa bridge yi ho adwuma Ankwabra wɔ hɔ dada Ɛno yɛ rehabilitation Dipe Afei na na yɛkɔ akɔyɛ Ature, afei na na yɛkɔ akɔyɛ. River nkɔbra no koraa yɛde kakraa bi na ɛkɔ akɔsiesie no. Ɛno na wohu ne pillars, hwɛ aseɛ. 2020 sika no wɔn 65 million euros ɛnyɛ 1 million o ɛnyɛ dollars o na sɛ ghana na asɛ dollar na ne anim dollar din na ne ate nti dollar ne din na ne ɛbɔ Bɛ euro bo boa den de kyɛn dɔla, ɛnna pounds nso boa den kyɛn ne mmienu nyinaa. Enti yɛakɔ akɔgye saa sika wei sɛ River Ankwabra ne bridge no ayɛ mmerɛ adza twenty twenty o. Enti sɛ Ghana bɛ nya abosea no twenty twenty a, bisa ho sɛ, na wahu no bɛyɛ five years ago, three years ago ɛnna ɔhuu sɛ bridge no ayɛ mmerɛ, enti yɛmfa nkɔ nkɔgye sika na yɛmmra mmɛsiesie. Yɛde akɔ akɔgye sika no, yɛrekɔ no yɛhuu sɛ River Nkɔbra nko ara no mu nyɛ du, enti yɛmpɛ big bridges a ɛho wɔ asɛm no a amanfoɔ no rebrɛ na yɛmfa nka ho, ɛna wɔde Dikpe ne Sweet Ture kaa ho, enti na nka mmiɛnsa no ka ho a oh ɛnna ɛmu ayɛ du, ɛdeduru Parliament wɔn ba approve, yɛ approve, yɛakɔ akɔgye loan no, still the people are suffering. Yɛn mampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akɔka te sod. wɔ Dipe Bridge yi ho ansa na ɔrekɔ o, mampanin dada ansa na ɔrekɔ o. Ɛna still bridge no yɛntumi nyɛe. Bosea loan facility no nso so deɛ yɛagye. Ɛho conditionalities nyinaa Ghana fam deɛ ɛsɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ tua, yɛahyɛ aseɛ a yɛatua. Meanwhile, bridge no a yɛse yɛbɛsiesie rehabilitation no, ɛno na wohwɛ yi. Sɛ yɛarehabilitate saa bridge wei, even if it's the last 20 years a w'ani di w'adanseɛ. Obi a ɔwɔ Ankwabra area hɔnom na sɛ wobɛn bridge yi nnɛ anɔpa yi, wobɛtumi atwa ne video de aba abɛ challenge or otherwise sɛ sɛ bridge yi a yɛkɔkɔ twaa yɛ yi yɛa ne yɛapɛnti biribi de kyerɛ Ghanafoɔ a yɛn nyinaa yɛnhunu bi. Sɛ baabi a abobɔ bɔ din bridges akɛseɛ mmiɛnsa a yɛde akɔ akɔgye loans Sɛ saa loan no na yɛde ba bɛyɛ construction, hwɛ adeɛ a nnipa nam so, car kɛseɛ no a ɛnam so no na ɛmmɔbɔ. It can cave in any day, any time. It can cave in. Ɛna ma yɛ werɛ mfi sɛ baabi a ɛsisi nsuo no mu no nso akyeakyea because aseɛ ayɛ weak. Ɛyɛ pillar ɛna yɛde asi hɔ sɛ ɛsoro no mmɛtɔ so. Na sɛ soro no hyɛ aseɛ sɛ ɛremem na ɛpia pila no, na sɛ pila no nso hyɛ aseɛ sɛ ɛno so rekye a, na ɛkyerɛ sɛ iron rods no nti na ɛda so kura mu. Anka n'ase no ayɛ loosened because ɛsi nsuo ase. Ɛsiane sɛ ɛsi nsuo ase nti, sɛ ɔma no pressure bebree a, ɛbɛpia no ama no akɔ fam ama afei ɛde space aba abɛto aseɛ nti pillars no a ɛwɔ aseɛ no ahyɛ aseɛ yɛ a ɛkyeakyea. Wei yɛ videos a ɛyɛ current videos a yɛtwaa no nnɛ anɔpa yi ahemakye yi a na yɛmpɛ sɛ ɛbɛkyɛ, yɛse yɛkyɛ a na ɛdwo. Enti nnɛ ahemakye yi na yɛsomaa nnipa maa no gyina hɔnom a ɔde saa videos wei ma yɛn. This is the bridge a yɛakɔgye sixty five million do eh, euro sɛ yɛde reba abɛsiesie bridge no after five years, sɛ yɛ a na ɛteɛ. Hwan na ɛyɛ Ghana? Hwan na ɛyɛ Ghana? Nti yɛ ae election bill box na esisi hɔ no. Election bill box no deɛ na ɛbɛ erect sɛsi a ɛwɔ bridge yɛ a ebuo wohwɛ deɛ bridge yɛ ayɛ yi a yɛn ne nwu asɛm yɛn ne nwu asɛm it was not last year ɛna mmereku duka koko gyina so a ɔde n'akyi hwɛ apum ka kyerɛ yɛ sɛ ankɔbrɛ nsuo na ani akye no. Ansa na fact finding no ba mea hu sɛ daabi nyɛ ankɔbra nsuo no na na ani ate na ɛyɛ tii na mmom ɛsiane sɛ ɛhɔ yɛ estuary ɛhɔ na nsuo no ne po di ahyia nti na ɛwɔ hɔ na sɛ po no ahoɔden no boro nsuo no ahoɔden no so a na ama po no nsuo no apushi aba Yɛfrɛ no sɛ asubɔnten no ano no. Ɛwɔ hɔ nso a na asubɔnten no ahoɔden no aboro po no deɛ no so, na ama asubɔnten no nti wobɛduru po no ano no a wobɛhwɛ mu no, na po no ahono dikadikadikadika. Ansa na po no bɛfa deɛ ahono no kɔ mu a ɛbɛsan de aba no, na ani ate. Saa bridge yi a yɛreka yi, hwɛ, hwɛ cars a ɛnam so, woahu ketewa wɔ mu. Cocoa a ɛfiri saa US hɔ ba Ghana, ɛnyɛ cocoa ketewa. cocoa a ɛfiri saa area ha na sɛ area ha na wɔyɛ I think highest producers of cocoa mebo a they are the highest producers of cocoa hwɛ bridge wɔn nam so wɔn na ɛyɛ Ghana nti mpanimfoɔ a wɔdi anim de nkrataa kɔ parliament ɛkɔ srɛ yɛ na parliament gye to mu approve yɛ ɛma yɛ kɔkɔ gye loan sixty five million euros sɛ yɛde ba abɛyɛ saa bridge wɔ ho adwuma five years ago. in August kesan krataa a yɛde gyee loan no yɛde agreement no ɛyɛ six August in twenty twenty sika na ɛwɔ hɛn ɛna bridge no yɛnyɛɛyɛ na deɛ yɛ mi yɛ twam nsunom yɛ sukuufoɔ nkwadaa senior high school nkwadaa a wɔn yɛ ɛɛ cadet corps daakye asogyafoɔ daakye apolisifoɔ daakye wɔn a ɛba abɛhwɛ ɔmma yi ahobanbɔ so. ten na wɔn kɔ ka guu yɛ a ɛmu three pɛ na survive yɛ ɛmu seven awu just last month bɔsumi atwa mu yɛ ɛwɔ dipe kɔ graphic online kɔ pulse na kɔ hwɛ sɛ yɛn ne yɛ ka story ne da hɔ Na bridge no nso a yɛnyɛeɛ no a, ɛhɔ nie, bridge, ɛberɛ a yɛyi nkwadaa no afiri nsuo no mu no, Ghana Police Service car na ɛsi hɔ no, enti kɔ police records a yɛbɛnya de ama wo. Na kɔhwehwɛ document wei, frɛ parliamentarian bi a 2020 na ɔwɔ parliament na ka kyerɛ no nso ɔnkɔhwɛ ne Hamza mu na ɔnyi ne book a saa da no, ɛyɛ 6 August, ma ne date, sɛ 6 August wɔn di nkɔmmɔ gye too mu sɛ yɛkɔ akɔgye loan, Loan a ɛyɛ sixty five million euros yɛ de ba bɛyɛ river nkɔbra ho adwuma dipe ɛna afei suite ture yɛ de ba bɛsiesie na yɛyɛ new construction new construction no bi ɛwɔ saa dipe wei anka five years bridge ka saa bere nka yɛwie ka akwadaa nkɔ nkɔtena canoe mu ɛmma canoe ɛnsubside mma akwadaa ne nwu but here we are nkwadaa no awu Sika no wɔ he? Awuranom a na mo nsa hyɛ aseɛ yɛ sika no, ɛwɔ he? Finance Minister, former Finance Minister Ken Ofori-Atta yɛ 65 million euros no, ɛwɔ he? Dɔkta Marcus Ibei-Yeboah, now yɛ Chairman Finance Committee, wo na wo sign'eɛ. Miss Evelyn Brefo Boateng, Clerk, Finance Committee, since August 2020, wo sign bi. Yɛ sika no, ɛwɔ he? Ɛna yɛma no awu no enti saa nipa wei yɛn sɛ mfata sɛ yɛbɛbisa nkwadaa no mogya wɔ wɔn hɔ anaa? They are equally murderers. Obia a sika no wadi bi yɛ sika no akɔ akɔdi ne hɔ a adwuma a ɛno nti na ɛkɔ kɔgyee loan wamfa anyɛ no woka ho bi na nkwadaa wei awu. Ɛwɔ sɛ Ghana mmara bisa yɛmfa mma Nyankopɔn. Nyankopɔn asɛm deɛ wɔka wɔ bible mu yɛde constitution na ebu ɔman no ɛwɔ sɛ Ghana mmra bisa wo enti awuranom a wɔn nsa hyɛ krataa no ase no mo mfrɛ Ken Ofori Atta na mo ne wɔn nkasa sɛ wo nni gyidie sɛ sika no bɛba ama yɛde ayɛ deɛ ɛbɛba a there is a reason a yɛamma parliamentarians nyinaa mfa wɔn nsa anhyɛ aseɛ na yɛyii mo mmienu na yɛma wɔde mo nsa hyɛ aseɛ that makes you responsible for the money where is the money yɛ sika no wɔ he ɛna nkwadaa no akɔ akɔwu no. Mobɛnyane wɔn ama emu ntumi nyane wɔn mma a, ɛno na local language no a ɛbɛka sɛ ɛwɔ sɛ mokɔda mu bini ho. Ɛwɔ sɛ nipa no bi wɔ hɔnom a wɔda hospital bed koraa so a yɛde no kɔ ma no kɔkɔdam because wɔn a wɔda prison no ebinom nso so yare ɛna wɔde gye wɔn asotwe. And so the question is where is our money? Sika a yɛkɔgyeeɛ na wokɔ Ankɔbra, River Ankɔbra, baabi a ɛda ne sika dwuma a ɛwɔ saa area hɔ na bridge a yɛakɔgye ho loan wohwɛ ne condition a ɛwɔ mu a abusua no ayɛ awerɛho na ayɛ ahomete government declared 2020 as year of roads monhwɛ amoako atam ma me na year of roads no menim so oyi kɔ ne fie so oyi wɔ ne dan mu o Ghana kwan nyinaa nso asɛe whole year Yɛde yɛ year of wrote saa berɛ no na covid aba na ne tiri a ɛyɛ yie ne sɛ covid baeɛ no yɛkaa sɛ construction workers nka ho enti ɛmaa kwan ma na kwan so koraa nyɛ busy ɛno na ɛyɛ berɛ a wose ka na yɛyɛ Ghana kwan nyinaa Pokuase kwan yi a yɛreka yi from Pokuase to Amasaman a yɛreka yi deɛ ama wɔn berɛ bebree yɛ so yɛbrɛ yɛ sɛ business sɛ ɛkɔ so business activity sɛ ɛkɔ so enti mo block baabi na amanfoɔ ara de wɔn pɛ mu yi ne adeɛ. but mo deɛ na mo tiri ayɛ yie na yɛwɔ lock down saa berɛ no mu enti na obi nkɔ mma no ntumi mma enti that was the time a year of roads no na ɛwɔ sɛ nka mo deɛ construction you have no reason to tell us sɛ yɛboa because sɛ obi nyim akyinnye sɛ yɛkɔɔ lock down no na construction work na ɛnka ho na health work na ɛnka ho enti it was the time a na ɛwɔ sɛ nka year of roads no wotumi yɛ ne yie because loans a na mo hia a ɛwɔ sɛ mo deɛ saa roads no nyinaa na mo agye Enti ɛyɛ dɛn na Year of Roads na Sino-Hydro Deal no aba? Country Director for Sino-Hydro Deal yɛ Ewura Kennedy Akompreko Agyapong. Producers, ɛwɔ sɛ yɛnya no na ɔbɛkyerɛ the state of the Sino-Hydro Deal because Ghana yɛakwan no sɛe ara na ɛgu so a ɛresɛe kɔ. Deɛ ɔmo yɛ a yɛakyɛ koraa three years na ne nyinaa san hohoro kɔ. Enti yɛ kwan na yɛ declare year of rose twenty twenty na Nyame yɛɛ yɛ adom ɛma yɛ kɔkɔ nyaa bosea ɛyɛ sixty five million euros sɛ yɛde reba abɛyɛ bridge no ɛwɔ he from twenty twenty to today yɛatena ase ama yɛ mma yi akɔ wu nkwadaa seven senior high school nkwadaa seven obi ba koro pɛ na ɛwɔ mu o obi fie abusua deɛ n'ani da so ara no no nkwadaa no awu kwa. Abusua, wei nom na ɛwɔ Ghana, Deputy Roads Minister Antonia Bayifa Kabo, saa berɛ no na ɔno yɛ Deputy Roads Minister, ɔno nso ba bɛ briefee Parliament kyerɛɛ deɛ ɛhia ɔmanfoɔ no sɛdeɛ wɔn hia bridge no for their daily activities and their businesses and their survival. Bɛ wɔn misaa ho asɛm bio after sɛ sika no baaɛ no, ma check portals na me ntee sɛ Abayifa Kabo saa eh, nsɛm a ɔgyina so kɔɔ Parliament kɔkɔ kaa bi no, wɔahu sɛ ɛho hia nti wɔbɛsen abisa anaa ɛhia bio. te sɛ deɛ ɔmanfoɔ no nhia bio. Enti ɔse sɛ ɔhwɛ economic activities a ɛkɔ so wɔ central region ne western region especially oil and logging and a lot of huge trucks that ply that road there is the need for us to change those bridges or else we will just be walking into an imminent danger. Five years ɛna Abayifa Kabo na ɔyɛ deputy finance minister ɛɛ eh, deputy roads minister Anthony Abayifa Kabo kɔgyinaa parliament kaeɛ. But yɛda so ara te saa danger no mu. Enti abusua yɛde aniberɛ ɛnnɛ anɔpa yi ɛrebisa baabi a yɛn sika no wɔ. Ɛnnɛ anɔpa yi yɛde aniberɛ ɛrebisa baabi a yɛn sika no wɔ. Sika a ɛwɔ sɛ yɛde siesie ature, ɛno nie, corrosion, eh, lin, eh, corrosion linen reached end of service life no longer effective. Ɛnyɛ yɛ neɛ ka o. A disaster in waiting. Disaster in Waiting, Baabi a Yɛabobɔ Abodin, ebia na wobɛn hɔ baabi. Yɛabɔ Three Bridges din, ebia na wobɛn hɔ baabi. Mɛsrɛ wo sɛ, sɛ wobɛnya ɛhɔnom picture a, na anka wode ama me. Sɛ wobɛnya saa areas yi a ɛwɔ wogyina hɔ no mu bi a, wobɛtumi de hɔ picture ama yɛn na yɛnkɔ nkɔdi nkɔmmɔ mmra seesei ara. Ɛwɔ m'ahoma yi so, Patrick Asua, Eh patrɔ din no ɛyɛ saa. Asua, Patrick Asua ɛwɔ mahoma no so yɛnkɔ na yɛne no nkonkɔdi nkɔmɔ ɛ Assemblyman ɛwɔ Asanta Kotokro yɛne no nni nkɔmɔ ɛwɔ Ankɔbra Me wura Patrick Asua wote yɛn nka a yɛdaase sɛ wagye yɛ so nnɛ anɔpa yi. Abusua yɛn hwɛ sɛ yɛbɛnya yɛ wura Patrick wɔ yɛn ahoma no so na yɛne no adi nkɔmmɔ but you can send your WhatsApp message on 0598988686 0598988686 na yɛne no adi yɛne eh, yɛne wo eh, adi nkɔmmɔ wɔ yɛ WhatsApp no so nansi na ɛbɛma yɛn mu so no yɛbɛbie yɛ phone lines no ama wo nso de wadwenkyerɛ aba na wode aba abɛka ho Ɛwɔ nyansapɔ dwumadi a Potocki Series a wɔatwerɛ books papa yɛ a yɛsua a yɛmmɔ ɔman no aborɔ sɛdeɛ yɛanom bɔ ɔman no aborɔ no, yɛn adwene bɛwɔ fie pa ara. Potocki Series ayɛ books ama crèche, nursery, ne KG foɔ. Primary learners book no, Maths, English, Science, History, French, Akuapem Twi, ɛna afei Computing, ɛna JHS nso so, Combined Maths, English, Science, ɛna afei Computing. Obi biara a wopɛ sɛ wotɔ Potocki book no bi no, Frɛ no wɔ 0243 532 618 ɛna 0266 259405. Ɔwɔ Adabraka AUCC campus no nkyɛn. Book shops ne Melcom shops nyinaa wobɛnya Potosky book no bi. Ma mehwɛ sɛ Honourable Patrick Asua aba ha. Honourable akɔ aba? Mehyɛ do nua. Biribiara bɔkɔɔ deɛ?
Nyankopɔn adom ɔdaa kyɛn wɔn nso wɔn apɔw mu ɛ. Oh adom apɔmuyie. Honourable eh videos a yɛne yɛ tiefoɔ ne yɛ ahwɛfoɔ hwɛ ɛwɔ yɛ social media yɛ Facebook hɔ nom ɛna afei yɛ a yɛhwɛ wɔ TV so yɛ yam koraa hye yɛn yɛn nso so yɛte ha nyinaa yɛ nim sɛ mo deɛ mo ni problem because 2020 too ɛna yɛ nim sɛ yɛ ba bɛyɛ mo bridge yi ho adwuma nti bridge ne da so gyina ne nan so yɛ nim sɛ videos wo hwɛ bi wɔ baabi a wowɔ wɔbɛtumi adi adanseɛ sɛ Saa bridge yi a yɛhwɛ yi ɛyɛ current videos and footages of Ankwabra river bridge no.
Meda ase bebree. Um, mehwɛ wi. Uh, ma yɛrehwɛ nyinaa yɛ uh, the current state of Ankwabra bridge.
Eti uh, ma mimi so. Mowɔ hɔ yi moanya no nteɛ sɛ ebire bi aba ama aban bi agye sika sɛ ɔrebɛsiesie ama mo.
Okay, yeah, yeah. Concerning that, yɛhyɛ da nte dɛ abɛn wɔagye sika bi dɛ ɔkɔyɛ bridge anaa biribi dɛm but ma ɔwɔ a ɔhɔ a yɛtae dɛ ɔso wɔ bridge na ɔwɔba bɛyɛ ɔwɔba bɛyɛ but as at when na wɔba bɛyɛ bridge no de ɛɛ ɔyɛ biribi ɔhɔ de bia ma yɛtae dɛ ɔwɔba bɛyɛ ɔwɔba bɛyɛ but yɛnyima as at when na but I think ɛɛ. Uh, Eh, last year last year na ehwɛ a potholes ɔba a eh, bridge no do a na car mpo ntum mfa do nti ebi na assembly man no yɛyɛ yɛ course yɛ kokɔ kɔ mpanyinfo wa na wɔwɔ se dɛm de a wɔba bɛyɛ nti i think july twenty four last year ɛna wɔ wɔba bɛyɛ eh, potholes no a wɔwɔ wɔfɛn bridge no do no wɔba bɛyɛ so ah. I thought sɛ oh w'aba abɛyɛ ne de na kyɛ dɛ ɔyɛ biribi a wɔyɛ ne yie ɔne sɛ ɔyɛ hyepeteɛ sɛ ɔyɛ deɛ yɛ menim ade a wɔde yɛ last year ɛyi a wɔbɛyɛ ɔne wɔatutu afe sisia mpo de ɔmmɔ nwoo ɔnyɛ korakorakorakorakora sisia kale kale ntumi mfa do nkɔ mma nti ɔmɔ ho adwene papaapa ɔmɔ ho adwene ɛna ɛhwɛ the last span of the bridge no ankasa a eh, ɔyɛ eh, cementation company ɛna somewhere 1979 ɛna eh, wɔhyɛ ase nti somewhere 1981 ɛna bridge yi eh, wɔyɛ wie na wɔyɛ wie no ankasa no ne last span no ɔyɛ ɔyɛ 50 years na sɛ yɛfa no 1981 na wɔwiei na last span of the bridge no ayɛ 50 years de a ɛna yɛbɛka no dɛ sisi a yɛka sei bridge wanya 44 years o nti waka bɛyɛ between 5 to 6 years na kyerɛ uh, bridge no ankasa no uh, ne last span no waayɛ dɛn Wɔammɛkyew. Asa tenaa no yɛnhyɛ da nhu anammɔntu bi a ɔfa no berɛgye no ho. Ɛna ɛhwɛ berɛgye no ankasa a, ɛɛ wɔyɛ berɛgye no tama mu hyɛn na ɛkɔ berɛgye no ase a, ehu dɛ wɔyɛ protection bi a ɔprevent ɛɛ river from coming to the community. Ba dɛm ɛɛ protection a wɔyɛ no, wɔde mbɛba nkɛse bi na wɔde yɛɛyɛ a, wɔy wɔde ɛɛ betumɛm net bi wɔde cover do nti dɛm net a wɔde cover do no ɔ prevent river from coming to the community sisi a mekɛse dɛm meba no ekompo ni hɔ dɛm net bi ni hɔ na bridge nankasa ne nan no gyingyina do nankasa no wɔdze ɛɛ wɔfrɛ no dɛ birikyimɛ na yi bi wɔde kɔvaa ne nyinaa ho a Mose ma ɔbɛyɛ a ɔbɔbɔ ɛɛ ne nan no ho ban a mframa na nhwiren ade na nyinaa ɔntum nkɔ ne nan no mu a ɔbɛma bregye no ahoɔdzen dɛm ndzɛmba yi nyinaa ebiara nyi hɔ nti meka kyerɛ wo dɛ bregye no ankasa ɔyɛ a nka obira bregye no ankasa no sisi a wɔayɛ weak nti ɛnam do a ehu dɛ ehu dɛ bɛgye no shake o shake papaapa sɛ yɛmfa na nipa nam bɛgye no do na kaa bi te dɛ atukota reba etum dɛ otum shake bɛgye no ama wala nam no mpo no na ɛpɛ dɛ etwa hwɛ nsu no mu ɛna ɛhwɛ barry street a Barry Street a ɔwɔ Ankobra Bridge no do. Ehwɛ video no a, ibohu dɛ Barry Street no a ɔdeda da do a nyimpa ɔnam do a, otum ɔsom, na sɛ ɔkyena bi mpo a ɔpɛ dɛ ɔtɔ nsu no mu a, ɔno na ɔbɔbɔ noho ban no. Ehu dɛ about ten years ago na dɛm Barry Street no oyiyii oguu famu. Besi ndɛ, obiara nnyi hɔ a ɔayɛ n'adwen dɛ Barry Street no mpo ɔba abɛyɛ no yie. Ntsi bridge no ankasa a ɔwɔ hɔ no dze, ah, well, minnyim ma obesi daakye but mereka akyerɛ wo dɛ Bridge no ne situation now no ɔnyɛ nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ biribiara bɛtum asi.
Ah ah deɛ wode abɛka ho yi koraa na kyerɛ sɛ sɛ Ankwabra river no nso koraa no sɛ Nyame amfa fie na nsu kɛseɛ bi tɔ sɛ ɛyiri a ɛbɛtumi abu aba fie because adeɛ a ɛyɛɛyɛ defense no a ɛyɛɛ sɛ nka nsuo ntumi mma fie no afiri hɔ.
defense ni ni hɔ mo wɔ videos a mede sɛnde sɛn no sisi a waa woyɛ mbɛhyew hwɛ last two years last year this year na dɛm ade no nsii every year bia nsu no ɔyɛ ma kɛse mekɛɛ dɛ last two years april four ɛna last year april six ɔyɛ adɛ nsu no ɔyɛ maama um, ehwɛ bridge na bridge bridge no ne side day a Nsu no yɛɛ ma kɔ Ankobra kuro no mu, ɛna ɔsan no so ɛpo no so yɛɛ ma no so faa ɛɛ ɛɛm ɛɛm southern part nti Ankobra no ɔnam northern part no ɛna ɛpo no so nam ɛkuro no ne southern part ɛma wɔbɛ wɔbɔ bom hyiae. wɔ Ankobra kuro no mu ti na about eighty percent of the community ni de ɔyɛ ɔyɛ ɔflade koraa nti na ɔnyɛ easy nti the way a ade no ɔrekɔ no I am I can say that Ankobra community n'ankasa no uh, we are sitting on time bomb beebi a yɛte no nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ nti yɛsrɛ aban nsɛ yɛate dɛ wɔse wɔfrɛ no dɛn ECOWAS wɔba bɛyɛ kwan ɛna yɛate dɛ wɔse wɔbɛba abɛyɛ bregye new bridge uh, different from eyi nti ɔno no i don't know as at when na wɔreba hmm but eyi de me me me nte nka biara dɛ wɔse wɔba abɛyɛ ne yie but for now de meyɛresrɛ nye dɛ bridge no Potholes no a ɔwɔ do no, ɔwɔ sɛ ɔsɛ wɔn ba mbɛyɛ bridge no yie a, potholes no a ɔwɔ no de yɛsrɛ wɔn wɔn ba mbɛyɛ potholes no yie, wɔn fa mma yɛn. Ɛna wɔba nso a, sometimes no sɛ ebinom ba na wɔretwitwa mfonyin na ɛyɛ a na bridge no do nkotsee na wotwa, wɔn kɔ bridge n'ase ne yɛn fa yɛ mede meyɛ wie a mede videos bi bɛkyerɛkyerɛ bridge n'ankasa n'ase sɛ wɔde video wɔde kyerɛkyerɛ hɔ paa ɔnyɛ easy. Ɛtɔ atum wo dɛ bregye no beebi a woedur no de, ohia dɛ ɔwɔ dɛ wɔyɛ new bregye.
Yɛda ase paa Honourable Asua sɛ wo ne yɛn adi nkɔmmɔ nnɛ anɔpa yi, na deɛ wode akyerɛ yɛn kakra yi koraa no, me yam koraa ahye me. Menim sɛ obi a ɔfa bridge no biara nso so yam ahye no. Abusua, deɛ yɛreka ni, but awerɛhosɛm ne sɛ this bridge is missing from the infrastructure project list a n'ano under the big push yɛn papa John Dramani Mahama ɔbobɔɔ din no. Na ɛbɛyɛ dɛn na ɔde bɛhyɛ mu? Bridge a yɛakɔ akɔgye ho bosea twenty twenty five a yɛabɛyɛ deɛ, ɛbɛyɛ dɛn na wɔde bɛhyɛ ne list mu? Twenty twenty, yɛakɔgye sixty five million Euros sɛ yɛde reba abɛsiesie, enti ɛbɛyɛ dɛn na nnɛ ɛbɛkɔ infrastructure list mu? Yɛnim sɛ yɛayɛ.